קודם כל ס'איז מיר א זייער גרויסע פארגעניגען צו קענען רעדן די מאמע לשון דא אין יער טווענטי טווענטי, און כ'האף אז אירע חשוב'ע צוהערער פארשטייען אז אין די היינטיגע דור ס'איז דא א ריזיגע אוועיקענינג צו די אידישע שפראך, איך האב באקומען איך שטעל מיר פאר אז דו האסט אויך, ווען די הערי פאטער בוך איז ארויסגעקומען אין אידיש, די ערשטע הערי פאטער בוך די יאר, און איך בין גראד געגאנגען צו מיין קאמפיוטער צו באשטעלן א קאפי, און ס'איז שוין געווען אינגאנצן סאלד אוט, אויספארקויפט, אין ווייניגער ווי פֿיר און צוואַנציק שעה, ס'איז געווען איין טויזנט קאפיס וואס זיי האבן געלייגט, וואס זיי האבן אויסגעדרוקט, און אין ווייניגער ווי פֿיר און צוואַנציק שעה אלע טויזנט קאפיס זענען שוין אינגאנצן געגאנגען. זיי האבן אויסגעדרוקט נאך א טויזנט קאפיס, און יענץ האב איך יא מצליח געווען צו קענען באקומען איין קאפי פון. און די סיבה פארוואס איך זאג דאס איז אויפצוווייזן אז די אידישע שפראך וואס מענטשן האבן זיך פארגעשטעלט פאר צענדליגע יארן איז שוין טיף אין דער ערד, ווערט אלץ שטערקער און שטערקער היינטיגע טעג, און דו מאיר האסט א זייער גרויסע חלק אין דעם, סאו שקויעך פאר אלץ וואס דו טוסט. א דאנק, א דאנק. אקעי, איך הייס דזשעיק טורקס, איך בין די סיניאר ווייט האוז, די סיניאר ווייסע הויז קארעספאנדאנט פאר עמי מעגעזין, די גרעסטע ארטאדאקסישע מעגעזין אין די קאנטרי, די מעגעזין איז ווערט געדרוקט אויף ענגליש, אבער אין אידיש האב איך א פאדקעסט אויף א פראגראם וואס הייסט קול מבשר, און איך גיב איבער א נייעס באריכט א יעדע וואך, און ס'איז ס'דא ס'איז זייער ס'איז זייער פאפולער אין די אין די חסידישע אידיש ספיקינג געמיינדע, סאו. ס'גיט דאך אסאך גוטע פרעקטיס צו קענען אריינצוטאפן צו מיין מאמע לשון, אפילו איך ווארף אריין ענגלישע ווערטער דא און דארט, אבער יעדע געלעגנהייט נייע וואס אונז האבן איז איז ס'העלפט מיך בעסער ארויסברענגען די אידיש וואס אין מיך. גוט, איז לאמיר קאנצענטרירן אויף די וואלן, און איך וויל אויך אייך באדאנקען וואס איר זייט געווען א גאסט די לעצטע עטליכע יארן, איר זייט קודם געווען א גאסט נאכדעם ווי איר האט אליין געהאט א שטיקל געשפרעך מיט טראמפ, ביי א פרעסע קאנפערענץ, דאס איז א זייער אינטערעסאנטע אינטערוויו געווען מיט אפאר יאר צוריק, מענטשן קענען דאס געפינען אין אונזער ארכיוו, און מיט עטליכע חדשים צוריק זייט איר געווען א גאסט און איר האט גערעדט וועגן קאראנע ווירוס צווישן אין די פרומע קרייזן ספעציעל, און אביסל גערעדט וועגן טראמפ און די וואלן, אבער איצט איז א בולעט ענין און מיר זענען אין א שטיקל צרות נישט נאר די וועלט און די פאראייניגטע שטאטן נאר אויך ספעציעל די פרומע קרייזן, וואס זעהט איר בכלל און ספעציעל מיט א דרוק אויף די פרומע קרייזן בנוגע די וואלן ספעציעל פארן פרעזידענט? סאו איינע פון די זייער אינטערעסאנטע זאכן און אונז האבן, עמי מאגאזין האט קאמישענד א נעשאנעל פאול מיט עטליכע וואכן צוריק, א נעשאנעל פאול פון ארטאדאקסישע אידן איבער די גאנצע אמעריקע, צו זען ווי אזוי זיי פלאנען און שטימען אין די אין די עלעקשאנס, און אסאך מענטשן האבן שוין געשטימט, מען זאגט אז ס'שוין, כ'מיין ס'האלט זעכציק מיליאן מענטשן האבן שוין האבן שוין געוואוט אין ערלי און עבסענטי וואוטינג און מען האלט נאך א וואך פאר די עלעקשאנס ס'הייסט סיקסטי סיקסטי מיליאן מענטשן איז כמעט האלב פון די גאנצע וואוטינג פאפולעישאן פון לעצטע מאל און דאס איז אלס ערלי וואוטינג סאו מען קען עקספעקטן זייער זייער הויכע אוטקאמס און איינע פון די זייער אינטערעסאנטע זאכן וואס מ'האט געזען אין די ארמי פאול, און מ'זעט דאס אויך איבער די גאנצע קאנטרי, איז אז איין דעמאגראפיק וואס טראמפ האט זייער שטארק געוואנען פיר יאר צוריק, און וואס ביידן טוט זייער זייער שטארק אין יעצט, איז די סיניארס, די די חברה, די דור וואס איז העכער זעכציג. יא, דאס איז עפעס וואס איז זייער אינטערעסאנט, ווייל קיינער האט נישט האט זיך נישט פארגעשטעלט אז ס'גייט זיין אזא גרויסע טוישונג פון סופארט, איבערהויפט ווען אזויפיל האבן געשטיצט טראמפ פיר יאר צוריק און יעצט די זעלבע חברה זאגן אז זיי גייען וואוטן פאר ביידן, און וואס מ'זעט אין די ארטאדאקסישע וועלט אויך. אפילו די אווערוועלמינג מעדזשאריטי פון ארטאדאקס זאגן אז זיי פלאנען צו וואוטן פאר טראמפ, אבער ווען ס'איז געקומען צו חברה, צו די דעמאגראפיק פון סיקסטי פייוו פלאס, איז האלב האבן געזאגט אז זיי גייען וואוטן פאר ביידן. און אפילו אין די ארטאדאקסישע וועלט, ווי טראמפ האט זייער זייער הויכע סופארט, אבער מיט די איין גרופע מענטשן האט ער האט ער פארלוירן סופארט.
וואס מיינט איר שפילט די וואס זענען די די וויכטיגסט פאקטארן צווישן פרומע שטימער צו שטיצן טראמפ אדער פארקערט צו שטיצן ביידן?
ס'איז זייער שווער צו וויסן ווייל א יעדע מענטש וואס איך רעד צו זאגט עפעס אן אנדערע סיבה, א יעדער האט זייער אייגענע סיבה, און ס'איז זייער גרינג פאר מענטשן וואס פארשטייען נישט א קאמיוניטי, וואס פארשטייען נישט א געמיינדע, צו קענען קוקן אויף זיי און זאגן אה, זיי אלע טוען אזוי צוליב די איין סיבה, אבער די אמת איז אז ס'איז דא אזויפיל פארשידענע סיבות, אסאך מענטשן האלטן אז עס איז בעסער פאר די מיליטער אדער עס איז בעסער פאר דזשאבס אדער זיי זיי שפירן אז די מידיע איז נישט איז נישט פעיר צו אים, איך ווייס זייער אסאך מענטשן אבוויעסלי זענען זענען צופרידן וועגן דזשערוזעלעם און וועגן די עמבעסי און וועגן די פיס אגרימענטס מיט פארשידענע קאנטריס אין די מידל איסט, אבער אפילו מער פון יענץ איך הער פון מענטשן זיי זענען זייער אינטערעסירט אין פריזאן רעפארם און די פארדאן וואס פרעזידענט טראמפ האט געגעבן פאר שלום מרדכי רובאשקין אין די ערשטע יאר פון זיין פרעזידענסי, אסאך מענטשן האבן הכרת הטוב פאר דאס, סאו ס'איז דא פארשידענע סיבות פארוואס מענטשן סופארטן אים. אקעי גוט, איז לאמיך אייך ווארפן א עטליכע פון זיי אן מיט אפשר א פראגע א קשיא, איז מען הערט אסאך וועגן ישראל איז אבער און מען קען נישט מען קען נישט זאגן אז ער האט נישט געטון גוטע זאכן פון ישראל וועגן ירושלים וועגן די שלום אפמאכן און אזוי פיל ווייטער, אבער מען הערט אויך אז צווישן אנדערע פרומע ספעציעל צווישן חסידים, אפשר מערסטנס סאטמארער חסידים, זענען מענטשן קעגן ציוניזם, קעגן ישראל, קעגן ציוניזם, איז וואס איז וואס איז די חכמה מיט דעם? ווייל די אמת איז אז אפילו סאטמאר וואס איז נישט זייער פרא ציוניזם, זיי פאר רוב אידען אין אמעריקא, פאר רוב ארטאדאקסישע אידען וואס איך האב גערעדט צו, זיי זענען מער קאנסערנד וועגען וואס וואס קומט פאר דא אין אמעריקא, ווי זיי זענען וועגען, אידען דאווענען פאר ארץ ישראל אסאך מאל א טאג, אבער ווען ס'קומט צו סעיפטי און ס'קומט צו דזשאב סעקיוריטי און ס'קומט צו די עקאנעמי, מענטשן זענען, אונז זענען אמעריקאנער, אונז זענען נישט איזרעיליס, און אונז ווילן אז אמעריקע זאל זיין סוקסעספול, און די וואס שטיצן ביידן אדער די וואס שטיצן טראמפ, רוב פון די מענטשן וואס איך האב גערעדט צו, זיי זענען מער קאנסערנד וועגן קאראנע וויירוס, עקאנעמי, זאכן וואס קומען דא פאר אין אמעריקא רייט נאו. איז הייסט עס אז ישראל איז נייטראל פאר זיי? ס'איז נישט פלאס ס'איז נישט מינוס? סאו פאר די וואס זענען נישט נישט פראו ישראל זענען אסאך מער אינטערעסירט אין וואס קומט פאר אין אמעריקע, סאו ס'איז, ביסט גערעכט, ס'איז נישט, אין געוויסע פאלן ס'וואלט געווען מיינוס, אבער רייט נאו ווען ס'איז דא אזויפיל אזויפיל פראבלעמען אין דער קאנטרי מיט מיט מ'קען רעדן וועגן פאליס ברוטאליטי אדער מ'קען רעדן וועגן רייעטס אין אסאך פון די גרויסע סיטיס, איז איך וויל קומען צו אן אנדערע עניינים איז וועגן קאראנע ווירוס איז אפשר קענט איר אמבעסטן געבן דעם געפיל צווישן פרומע קרייזן ספעציעל אין ניו יארקער געגנט וואס דאס האט געמיינט פאר זיי וואס ס'האט געהאט אזא שטארקן אימפעקט אויף זיי.
מען האט אונז געזאגט, מען האט געזאגט פאר די גאנצע פאלק, פֿופֿצן טעג צו שטארטען די פארשפרייטונג, אויף ענגליש, fifteen days to slow the spread, און מען האט געזאגט אז נאך צוויי וואכן מען גייט אלץ אלע ביזנעסעס פארשליסן, א יעדער גייט בלייבען אינדערהיים, און נאך צוויי וואכן גייט אלץ זיין ארלעדיגט, און דא האלט מען שוין עפעס צוויי הונדערט און פופציג טעג נאך די פופצן טעג, און ס'האלט אין איין ווערן ערגער. און ווען מען זעהט מענטשן און משפחות מיט אסאך קינדער וואס וואוינען אין זייער קליינע צוקוועטשטע אפארטמענטס און מען זאגט פאר זיי אז ענק מוזן בלייבן אינדערהיים מיט אלע אייערע קינדער אין די צוויי צימערן א גאנצע טאג און זיי זעהן נישט קיין שום קיין שום ענדע צו די פראבלעם, מענטשן ווערן זייער פראסטרעיטעד און זיי זאגן גענוג איז גענוג, מען האט שוין מיטגעמאכט, מען האט שוין געסעקריפייסט וויפיל מען האט געקענט, אבער ווי שאדליך ס'איז די גאנצע וויירוס, איז עס פונקט אזוי הארב צו פארשפארן קינדער און משפחות אין קליינע דירות און די די די אימפעקט וואס דאס האט אויף זיי אויף זיי סיי פיזיקלי און סיי מענטעלי סיי עדיוקעישענעלי איז איז עפעס וואס אסאך מענטשן האבן א גרויסע קאנסערן וועגן. און אפשר קענט איר איבערגעבן אביסל וועגן דעם אידישן און חסידישן פרומען לעבן שטייגער וואס איז אזוי וואס מאכט עס אזוי שווער וועגן נישט האבן אינטערנעץ און דאווענען דריי מאל א טאג בציבור ביסט גערעכט, ס'איז דא מענטשן וואס האבן נישט קיין אינטערנעט, זיי האבן נישט קיין אינטערטעינמענט סיסטעמס, זיי האבן נישט קיין קאמפיוטערס אדער קיין עלעקטראניק געימס אדער סמארטפאונס, און ווי אזוי קענען זיי האלטן די קינדער פארנומען א גאנצע טאג? ס'איז נישט פשוט, און מען גייט מען דאווענט דריי מאל א טאג, ס'איז אויך דא גרויס משפחות וואס מאכן אסאך חתונות און בר מצוות, און ס'איז א זייער א זייער קאמיונעל סעטינג, און מען קוקט אויך מען זעט אז ס'איז געווען אסאך מענטשן טאקע זענען נעבעך אומגעקומען, אבער דאס איז געווען דריי פערטל יאר צוריק, מען רעדט ארום פסח צייט, צווישן פורים און פסח איז געווען עטליכע הונדרעטע היימישע אידן האבן נפטר געווארן דורך קאראנא, אבער זייט דעמאלטס ס'איז נישט מ'האט נישט געזעהן אז די דעט רעיט איז פיל פיל מאל קלענער יעצט ווי ס'איז געווען דעמאלטס, און ס'איז דא די וואס זאגן אז די גאנצע הארבקייט פון די וויירוס איז מער נישט אזוי שטארק, און מ'ווייסט אז די דאקטוירים פארשטייען עס אסאך בעסער, די האספיטעלס זענען אסאך בעסער עקוויפט יעצט ווי זיי זענען געווען דעמאלטס, און מענטשן זאגן אויב מ'נישט נאר מ'פארשפארט משפחות, מ'האט זאגט מענטשן אז זיי קענען נישט עפענען די ארבעט און דאס איז עפעס וואס קען האבן א זייער זייער שטארקע אימפעקט אויף זיי פיינענשעלי וואס איז אויך נישט געזונט פאר פאר מענטשן אדער פאר משפחות אז זיי האבן נישט קיין געלט און זיי ווייסן נישט ווי זייערע געלט גייט גייט קומען אויב מען אויב מען האט א א רעסטוראנט און מען דארף צאלן א מארגעדזש אדער א ליעס אבער מען קען נישט עפענען די רעסטוראנט מען קען פארלירן די גאנצע פרנסה אזוי. און עס איז נישט בדרך כלל מעגליך צו ארבעטן פונדערווייטנס אדער צו לערנען פונדערווייטנס. נישט אלעמאל, און אפילו אויב מ'קען יא לערנען פונדערווייטנס, איז דא סטאדיס וואס איז ארויסגעקומען אז קינדער לערנען אסאך בעסער אין א קלאס צוזאמען מיט א טיטשער ווי זיי לערנען אויף א קאמפיוטער. סאו ס'דא אסאך שטארקע ארגומענטס צו מאכן אויף ביידע זייטן. מיר האבן געהערט אז, און געזען באריכטן, אז מענטשן מאכן פראטעסטן קעגן בדרך כלל דעם גובערנאטאר און קעגן דעם בירגערמייסטער פון ניו יארק. וואס האלט איר, אדער וואס קענט איר איבערגעבן דעם, וואס איז געשען מיט ווי הייסט ער הערשי טישלער און אזוי ווייטער וואס איז געשען און אביסל וועגן דעם. איך וואוין נישט אין ניו יארק, כ'האב אסאך משפחה דארט, אבער לויט ווי איך פארשטיי ס'איז געווען מענטשן זענען געווען זייער פראסטרעיטעד, הערשי טישלער איז א לאקעל פאליטישאן, ער איז נישט א פאליטישאן, ער וויל זיין א פאליטישאן, ער פראבירט, ער לויפט שוין עטליכע מאל פאר אפיס, ער האט א רעדיא שאו, און ער איז ארויסגעקומען ווען די מעיאר האט אנגעהויבן פארשליסן די פארקס און געזאגט אז קינדער קענען נישט גיין צו פלעיגראונדס איז ער געקומען מיט אזא גרויסע שערל, איך ווייס נישט וויאזוי מען רופט עס אויף אידיש, און ער האט אזוי אפגעהאקט די שלעסער איבער די פארקס, און ער האט געמאכט אסאך ווידיאוס פון דעם, און ס'איז געווען זייער פאפולער מיט געוויסע מענטשן וואס האבן וואס האבן געזאגט אז אז ס'איז נישט ס'איז נישט פעיר אז אונזער קינדער קענען נישט שפילן, פאר אפאר סיבות, איין סיבה איז ווייל די פלעיגראונדס זענען אינדרויסן, און די די סי די סי האט שוין געזאגט אז אוט דארס די וויירוס האט נישט אזא אזא שטארקע שליטה, סאו מ'ווייסט שוין מ'ווייסט שוין פון דעם, און ס'איז געווען אסאך געגענטער נישט ווייט פון די אידישע געגענטער ווי דארט האט מען נישט פארשלאסן די פארקס, און ס'איז געווען אסאך מענטשן וואס האבן געשפירט אז זיי טוען דאס דווקא נאר אנטקעגן אידן, איך זאג נישט צו דאס איז ריכטיג אדער נישט, אבער די אימפרעשאן וואס מענטשן האבן געהאט איז געווען אזוי, און זיי האבן געזאגט אז ס'איז נישט גערעכט אז ס'איז דא איין מדינה און ס'איז דא צוויי באזונדערע דינים, איינער פאר אידן און איינער פאר אנדערע געגנטער ווי ס'איז נישטא אסאך אדער קיין שום אידן, סאו ער איז דעמאלטס געווארן אזא אזא העלד אין די אויגן פון אסאך מענטשן אין ניו יארק, פון אסאך היימישע אידן אין ניו יארק, און לעצטנס איבער סוכות אויף חול המועד האט ער אויסגערופן אז מ'ס'גייט זיין פראטעסטס אנקעגן די גאווערמענט. געשעפט. ביי אונז פארשטייען אז חול המועד מענטשן ארבעטן נישט, און געווענטליך איז עס א געלעגענהייט צו נעמען קינדער צו צו נעמען קינדער אויף טריפס אדער אדער צו זעהן זאכן צו גיין פלעצער ווי זיי וואלטן נישט געקענט אנקומען אינמיטן יאר אבער וויבאלד אלץ איז צוגעמאכט אין ניו יארק האבן זיי נישט געהאט ווי צו גיין האבן אסאך מענטשן געקומען צו די פראטעסטס, אויך ס'איז געווען שמחת בית השואבה, איז אזא סערעמאני וואס וואס קומט פאר אויף חול המועד סוכות, און אויף חול המועד סוכות זיי האבן נישט געקענט טוהן די סערעמאני אינעווייניג צוליב קאוויד האבן זיי עס געטוהן אינדרויסן אין די גאסן, און און אויך אסאך מאל אין פאריגע יארן האבן זיי אויך געטון אין עטליכע ערטער אין די גאסן ווייל ס'איז מער עקסייטינג אזוי און מער מענטשן קענען קענען דארט אנקומען סאו מענטשן אזוי ווי טישלער האבן מחליט געווען צו מאכן אזא צו קאמביינען די שמחת בית השואבה סערעמאני וואס איז פארגעקומען סייווי מיט זייערע פראטעסט אנטקעגן די גאווערמענט גיידליינס. יא, נו, ער איז נאר איין מענטש, ער איז נישט דא זיך צו פארטיידיגן, אבער לאמיר נאר ענדיגן מיט דעם אז ער איז נישט דער איינציגער וואס פראטעסטירט און פירט אן מענטשן צו פראטעסטירן, עס איז באוואוסט. ביסט גערעכט מאיר, אבער ער איז געווארן ארעסטירט צוליב דעם, און און ווען יא סאו ווען איינער ווערט ארעסטירט זיי ווערן אזוי די פנים פון די מאוומענט אפילו אויב זיי זענען נישט די איינציגסטע און ס'דא אסאך אנדערע מענטשן חוץ פון זיי. אבער
בדרך כלל האט דאס נישט צופיל צו טון מיטן וואל מיט שטימען פאר אדער טראמפ אדער ביידען איז צוריק קומענדיג צו דעם צו האט דאס צו מיינט איר אז אז דאס האט צו טון מיט טראמפ אדער ביידען אדער דירעקט אדער נישט אדער נאר אומדירעקט אז טראמפ איז נישט אזוי נישט אזא באלאנס צו רעדן צופיל וועגן קאוויד ווי עס איז באוואוסט?
כ'מיין אז אין ניו יארק איז עס מער טראמפ אנקעגן קוואומאו און נישט אזויפיל טראמפ אנקעגן ביידען ווייל טראמפ האלט און איין זאגן אז די סיבה פארוואס קאראנע איז געווען אזוי אזוי שרעקליך אין ניו יארק איז צוליב קואמאו און קואמאו זאגט אז די סיבה ס'איז געווען אזוי שלעכט אין ניו יארק איז צוליב טראמפ סאו די וואס זענען אויף די זייט פון טראמפ זענען מער בייז אויף קואמאו און און זיי זעען נישט אז ביידען האט געהאט אזא אזא גרויסע ראול דא צו שפילען. איין זאך בין איך נייגעריג איז, איז נישט דא א תיבה ביי א געוויסע צאל פון די מענטשן אין די היימישע קהילות צו נוצן גאווערמענט עיד ווי וועלפעיר, סאושעל, נישט סאושעל, יא סאושעל סעקיוריטי אויך אבער מעדיקעיד און אזעלכענע זאכן, איז אויב אזוי וואלטן מען נישט געווען אביסל מער צו האבן א טבע צו שטימען פאר דעמאקראטן בכלל און פאר ביידן בכלל בפרט. יא, ניין אבער ביסט גערעכט, רוב אידן אין ניו יארק זענען רעדזשיסטערד דעמאקרעטס, און כ'מיין וואס מ'זעהט איז אז ווען ס'קומט צו לאקאל און סטעיט פאליטיקס וואוטן זיי געווענטליך דעמאקרעט, ווען ס'קומט צו נעשאנעל פאליטיקס זיי פלעגן וואוטן דעמאקרעט אויך אבער לעצטנס האבן זיי אנגעהויבן זייער שטארק צו שיפטן צו די זייט פון די רעפאבליקענס, כ'וועל דיך גיבן א ביישפיל, אונז האבן געטון א פאול, לויט אונזערע פאול וואס אונז האבן געטון די יאר מיט עטליכע וואכן צוריק, איז אויסגעקומען אז דרײַ און אַכציק פראצענט פון ארטאדאקסישע אידן פלאנען צו שטימען פאר טראמפ. אבער פאולס וואס איז ארויסגעקומען אין טווענטי סיקסטין האט געוויזן אז נאר פֿיר און פֿופֿציק פראצענט פון ארטאדאקסישע אידן האבן געשטימט פאר טראמפ, סאו וואס מען זעט איז אז נײַן און צוואַנציק פראצענט פון ארטאדאקסישע אידן וואס האבן נישט געוואוט פאר טראמפ פאריגע מאל פלאנען יא צו וואוטן פאר אים דעמאלט, דאס איז א ריזיגע ריזיגע טויש אין ווי אזוי מענטשן פלאנען צו וואוטן, אבער עט די סעים טיים, מען זעהט נישט אז מענטשן האבן צופיל געטוישט זייערע מיינונג ווען ס'קומט צו לאקאל און סטעיט, ווייל מען זעהט אז רוב, כמעט אלע פון די לאקאל און סטעיט פאליטישאנס פון די אידישע געגענטער זענען דעמאקרעטס. אקעי גוט, איז דזשעיק קענט איר נאך אביסל געבן איבערגעבן וואס איר טוט בנוגע די וואלן ווי א רעפארטער, א זשורנאליסט, און אויך ווי אן אקטיוויסט, צו זייט איר אליין אקטיוו און ווילט איר אפשר איבערגעבן וואס איז אייער מיינונג פאר וועמען וועט איר שטימען אין וואל פאר פרעזידענט? איך בין נישט א איך בין נישט א אקטיוויסט, איך בין איך בין זייער נייגעריג צו הערן ווי אזוי אנדערע מענטשן טראכטן, און איך האב נישט קיין איך האב נישט אסאך זייער שטארקע

די קאנדידאטן און מען פלעגט גיין צו ראליס און דיבעיטס און זאכן אזוי ווי דאס, און די יאר אלס האט זיך געטוישט, צום ביישפיל די דיבעיט וואס איז פארגעקומען לעצטע וואך צווישן ביידן מיט טראמפ, זיי האבן נאר אריינגעלאזט פיר פון פיר ווייט האוז דזשורנאליסטן האבן זיי אריינגעלאזט אינעווייניג צו די דיבעיט, אין א געהעריגע יאר וואלט איך דארט אויך געווען. אבער וויבאלד ס'איז וויבאלד ס'איז קאוויד און מענטשן פראבירן צו זיין זייער פארזיכטיג, זיי האבן זיי האבן נאר אריינגעלאזט זייער זייער ווייניג דזשורנאליסטס, און אזוי איז די גאנצע די גאנצע לעצטע יאר איז אזוי געווען, די חילוק איז אז טראמפ לעצטנס, די לעצטע פאר וואכן, האט אנגעהויבן טוהן ראליס נאכאמאל, ביידן טוט נישט קיין ראליס כמעט, און ווען ער טוט ס'איז כמעט, זיי כמעט לאזן נישט קיין דזשורנאליסט, און איך ארבעט, רוב פון פון וואס איך טוה יעצט היינטיגע טעג איז פון מיין אפיס אינדערהיים, איך בין ביי די ווייס הויז איין מאל א וואך אדער איין מאל יעדע צוויי וואכן, ס'פלעגט צו זיין איך פלעג ארבעטן דארט א יעדע טאג, סאו דער עלעקשאן איז אינגאנצן אנדערש פון וואס מ'האט עקספיריענסד אין פאריגע עלעקשאנס, און דאס איז דאס איז מיין דזשאב, מיין דזשאב איז זייער שטארק אימפעקטעד געווארן, די גאנצע אינדוסטרי פון דזשורנאליסט און איבערהויפט ווייט האוז דזשורנאליסט איז אינגאנצן געטוישט. און אינטערעסאנט ווי אזוי געבן זיך אן עצה, צו האט איר א פריוואטן פיד אזוי צו זאגן פון ווי צו ווידעא און אודיאו ביי די געוויסע פרעסע קאנפערענצן? סאמטיימס יא, אונז זענען אויף געוויסע אימעיל ליסטס ווי אונז באקומען געוויסע אינפארמאציע וואס אונז דארפן האבן, אונז באקומען די אינפארמאציע און אונז האבן אויך די נומבערס פון געוויסע מענטשן ביי די קאמפיינס וואס אויב מען דארף צוקומען צו זיי קען מען שנעל צוקומען צו זיי צו באקומען אדער אינפארמעישן אדער דיטעילס, און א יעדער פרובירט זיך צו גיבן אן עצה. איר ווילט נישט זאגן פאר וועמען איר שטימט וויל איך בעטן איר זאלט געבן אייער מיינונג וואס וועט זיין דער אונטערשעיד צווישן טראמפ צווישן ביידן אויב טראמפ וועט געווינען וואס וועט זיין אויב ביידן וועט געווינען וואס וועט זיין און וואס וועט זיין דער אוטקאם פון די עלעקשאן ווער וועט געווינען מיינט איר? סאו איך האב ארויסגעגעבן א מעפ ווי איך זע אז ס'קען זייער ס'איז זייער מעגליך אז ס'קען זיין אז אז ביידע זייטען גייען ביידע קאנדידאטן גייען האבן די זעלבע נומבער פון עלעקטארעל וואוטס ס'הייסט אז צו צו ווערן פרעזידענט דארף מען געווינען צוויי הונדערט און זיבעציק עלעקטארעל וואוטס אבער וויבאלד ס'איז דא פֿינף הונדערט אַכט און דרײַסיק ס'איז מעגליך אז ביידע קאנדידאטן קענען באקומען צוויי הונדערט און נײַן און זעכציק און אזוי האט מען נישט קיין קלארע געווינער, סאו די מעפס וואס איך קוק אויף, די פאולינג רייט נאו ווייזט זייער שטארק אז ביידען האט איז נישט נאר איז טוט ער אסאך שטערקער ווי טראמפ, אבער ער טוט אסאך שטערקער ווי הילערי האט געטון מיט פיר יאר צוריק, און אויב מען קוקט אויף די נעשאנעל פאולס זעהט מען אז ביידען איז אהעד פון טראמפ מיט זיבן צו אכט פערסענט, און דאס איז נישט איין פאול, דאס איז א עוורידזש פון אלע די פאולס, סאו ס'איז זייער שווער זיך פארצושטעלן אז ביידן וואלט נישט געוואנען די פאפולער וואוט, די פראבלעם איז ווען ס'קומט צו די עלעקטארעל וואוט און ס'נישט דא אזויפיל פאולינג וואס ווערט געטון וואס ווערט געטון אויף א סטעיט ווייד לעוועל ווי מ'טוט אויף א נעשענעל לעוועל, סאו לעצטע עלעקשאן הילערי קלינטאן האט באקומען דרײַ מיליאן מער פאפולער וואוט ווי טראמפ, יעצט אויב די פאולס זענען ריכטיג, ס'זעהט אויס אז אז ביידען גייט געווינען קען זיין אַכט אדער נײַן מיליאן נעשאנעל וואוט מער ווי טראמפ. די קוועסטשען איז אין וועלכע סטעיטס גייט ער געווינען דער אַכט צו נײַן מיליאן. אויב ביידען קען געווינען די סטעיט פון קאליפארניע ביי זעקס מיליאן וואוטס, און ס'וועט נישט מאכן קיין אונטערשייד ווייל ער געווינט אויב ער געווינט קאליפארניע ביי אַכט מיליאן אדער געווינט ביי איין וואוט, ער באקומט די זעלבע נאמבער פון דעלעגעטס, פֿופֿטי פֿייוו דעלעגעטס, ער באקומט עס סייווי, מאכט נישט קיין חילוק וויפיל מער וואוטס ער האט באקומען. סאו לעצטע מאל האבן זיי זיך נישט פארגעשטעלט אז ער גייט געווינען פענסילוועניע און מישיגען און וויסקאנסין ביי צען טויזנט, צוואנציג טויזנט און פערציג טויזנט וואוטס, און אזוי איז ער געווארן פרעזידענט אפילו ער האט פארלוירן ביי עטליכע מיליאן אין די פאפולער וואוט. סאו ס'קען זיין אסאך סורפרייזעס, און איך זאג אפילו ס'קען זיין טו סיקסטי ניין טו סיקסטי ניין און מ'האט נישט קיין שום געווינער, אבער ס'איז ס'אויך קוקט אויס אז מ'גייט נישט וויסן ווער האט געוואנען אויף די נאכט פון עלעקשאנס, ווייל ס'איז דא אסאך סטעיטס וואס ס'וועט זיי נעמען מער ווי איין טאג צו ציילן אלע די וואלן, און ס'איז דא סטעיטס וואס גייען ווארטן עטליכע טעג ביז מער וואלן קומען אריין.
הקיצור אומקלאר. יא, מ'קען נישט וויסן, און כ'שטעל מיך פאר מ'גייט נישט וויסן נעקסטע וואך דינסטאג אויך נישט. אבער צוריק קומענדיג צו די פרומע קרייזן, וואס מיינט איר וועט זיין דער אונטערשייד אויב ביידן גייט געווינען? כ'מיין נישט אז ס'גייט זיין צו שלעכט פאר פאר די פרומע קרייזן אויב ביידן איז פרעזידענט. פרעזענטליך איך האלט נישט אז אז אויב מען קען זעהן ער איז געווען אין געווען אין פאבליק אפיס פאר זיבן און פֿערציק יאר, ער האט א זייער נאנטע פריינטשאפט מיט אסאך אידן, און. איך פערזענדליך זעה נישט אז מענטשן זאלן זאלן זיין אזוי נערוועז אויב אויב ביידן געווינט. אקעי, איז איך מיין אז צוליב באגרענצטע צייט דארפן מיר ענדיגן, אויב איר ווילט נאך עפעס זאגן קענט איר, און קענט איר איידער איר גייט אוועק געבן אינפארמאציע ווי אזוי מען קען אייך געפינען סיי אויף אין אינטערנעט, סיי אויף ראדיא, האטליין ראדיא און אזוי ווייטער. יא, איז אויף טוויטער, מ'קען מיך טרעפן אדער אנדערע סאושעל מידיע, פעיסבוק אדער אינסטעגרעם, די נאמען איז דזשעיק טורקס, JAKETURX, און די פאבליקעישאן וואו איך שרייב הייסט עמי מעגעזין. און אויב אויב מענטשן ווילן מיך שיקן א מעסעדזש אויף טוויטער מיינע די עם'ס זענען אפען, קען מיך שיקן א מעסעדזש און כ'פראביר צוריק צו ענטפערן און כ'האב אלעמאל ליב איך איך האב א זייער גרויסע פארגעניגען א יעדע מאל כ'האב א געלעגענהייט צו רעדן אידיש צו מענטשן. אין מינוטקעלע, וואס איז אייער ראדיא פראגראם אויף קול מבשר? קול מבשר איז אזא פאון ליין, מ'קען מ'קען צוהערן צו פאדקעסט אויף פאון ליין, אבער איך גיב דארט א באריכט א יעדע וואך אין אויף אידיש, און מ'האט צווישן צוועלף און פופצן טויזנט צוהערער יעדע וואך פון די די פון די חרדישע די חסידישע אדער די ישיבישע וועלט. מערסטנס. דאס איז אויף אידיש, יא? דאס איז אויף אידיש, יא. ס'איז איינע פון, זיי האבן אפאר פאליטישע פראגראמס, מען דארף זיי, זיי, זיי לאזן, זיי זאגן אויף די, ווען מען קאלט אריין זאגן זיי צו צו דרוקן פאר דער פראגראם דרוק דער נומבער, פאר דער פראגראם דרוק יענע נומבער, סאו כ'קען איבערגעבן די נומבער פון קול מבשר אויב אויב איר זענט אינטערעסירט איז צוויי איינס צוויי פֿיר פֿיר פֿיר איינס איינס נאל נאל, דאס איז די נומער אריינצורופן, און מען קען דארט הערן פארשידענע פראגראמס. אונטער וועלכן נאמען גיבט מען אייער נומער? אברהם יעקב טעקלט אויב אדער דזשעיק טורקס, זיי לאזן וויסן ווען מען קאלט אריין, זיי זאגן וועלכע נומבער צו פרעסן פאר וועלכע פראגראם. פיין, אקעי, זאל זיין מיט הצלחה ווייטער און.
הצלחה צו אייך! יא, א דאנק, און די הויפט זאך איז, דער עיקר זאל מען זיין געזונט. אייך אויך, שכח.